Dem baş, dema we baş, dema we geş, dema we xweş û dema we hemiyan bi dilê we be. Hêvî dikim hûn hefteyeke qenc, xweş, serkeftî û bi enerjiyeke erênî derbas bikin. Vê hewseyê dengê me bi sponsoriya Ledam Danişmanlik digihêje we. Tekas pêşniyar dikim careke din bêjim mamoste Leyla bi rastî jî bi sporê karê xwe ye yanî ger hûn dixwazibin him bi laşî him jî bi hestî û bi ramanî û bi hişî aram û baş bin mamoste Leyla hilbijêrin ez gelekî ji rê û rêbazê wê memnûnim û razî me lewma pêşniyarî we jî dikim. Ger min ne razî ba min nedikir ji dil dibêjim lê ez tekas pêşniyar dikim û ji vir e, spasiyên xwe ji dil pêşkêşî mamoste Leyla dikim. Vê hefteyê min ji we re mijareke gelek xweş û gelek ku hûnê pêvî dikim hûnê biecibînin amade kir. Ez ê vê hefteyê ji we re behsa hespan bikim. Hespan û dîroka wan, di dîroka Kurdan de ka girîngiya hespan û destanên li ser wan çi ne? Piçek dîroka Yewnaniyan em ê bînin ber çav. Lê bi gelanperê em ê li ser dîroka Kurdan, giraniya hespan, û yê xwediyê wan û destanên li ser wan û çîrokên wan em ê bînin ziman ez ê bigihîjînim wê. Berê dest bi qeydê bikim ez nivîsê nû hevê yani naverokên di nû hev medyayê hatine weşandin min dixwend. Nivîsa xela tertoşî hate ber min. Xela tertoşî bi navê heger malbata Simpson kurd bûya nivîsek amade kiriye. Serenav ji xwe gelek balkêş e. Min merak kir û min nivîsê xwend. Gelekî bi xweşiyam çû ez ji vir destpêkê de xelat pîroz dikim bi rastî jî. û di nivîsê de tiştek bala min kişan di nivîsê de bavê malê Homer Simpson yani bi nasnameya wî ya Kurdî navê wî Hogir Simail Simko. Gelek afrînerî Xalid. Her sibeh li postkestê min gudarît ke û gelekî diacibîne. Em gelekî kêfxweş kir bi rastî ji vir careke din dibêjim me ku destê te û pênûsa te û hestê te save xelat ertoşî. Bitikînin malperan muhev medyayê û vê nivîsa xweş û geş bixwînin. Dema min dixwend hemî tiştê nivîse der ber çavê min zindî dibû û bi rastî kêfxweş dibe mirov. Velhasil em dest bi mijara xwe ya hespan dest bi mersele û çîrokê xwe bikin. Weke ku jî zanin dema navê hespa em tînin ziman, azadî, esalet, bedewî û aramî. Xwe di hişê me de zindî dike. Li gor çavkaniyên berdestan Di dîrokê de ji bo hêsaniya kar û baran hesp hatine bikaranîn û ne xelet bim yekem car ji hêla qewmê Asyayî hesp hatine kedîkirin ka rast bûna wê çiqas e nizanim ez bes li goragahiyê berdestan vê agahiyê didime. Lê tebiya te heswan tim li ser kovîtiyê ye, li ser azadiyê ye yanî. Min çiqo bixwaz bin kedî bikin jê ew ruhê wan tim azad e. Weke ruhê min her çiqas laşê me ne azad be jî ruhê me tim wê azad be. Tim. Em di destpêkê de biçin mîtolojiya Yewnaniyan, hespê Pegasus. Ez bawerim gelekî lê hêjaye ku mirov behsa wî bike. Hespê Pegasus hespeke spî û bi baske. Li gor baweriyê

Yanî em dikarin bêjin hespê Pegasus ji xwîna Medusa çêbûye. Ji xwîna Medusa hespeke ew qas sipî, ew qas bedew ka ça çêbûye. Lê dema ku mirov difikire, dibêje ku piştî her reşiyê xweşiyek dibe yanî xwîna wê ew hespê bedew jê efirî be. Velhasil dê û bavên Pegasus, bavê Pegasus Poseidone, xwedayê deryayê bû ew jî. Diya wî Medusa bû ku berê keçeke bedew bû. E, gelekî bedew bû. Bi bedewiya wê, e, bedewiya xwe navû deng dabû. E, bes paşê dibe ejderhayeke ku porê wê hemî e, marin. Seriyê maran e. Taybetmendiye Pegasus e, tiştê ku ez zanim destpêkê te ji xwe baskê wî ne. Ew dikarîbû bifirre. E, tê gotin ku cihê ku simê wî lê diket kanî jê derdiket. Wow. Hêvî dikim dema ku ev şet û çem û ava me yanî ev hemî çavkaniya avê çikiyan ez pê Pegasus ji ezmana were û simê xwe bes li axa Kurdistanê bixeyne em bê av nemînin. Ji avê haydar bin ava xwe îsraf nekin bi rastî av girîng e ez vê ji dil dibêjim em bê av nikarin bijîn piştî ku me peyama xwe da em bidomînin. Pegasus bû hespê Belleropon, Belleropon, belê ez ne xelet bim, qehremanê ku cî me ra kuşt. Naya üf virna, vir nebû, vir min xelet nivîsandiye. Minê vir nexwenda ji xwe. Di astronomiyê de komstêrkek e, bi navê Pegasus heye ku şiklê hespekê baskdar dide. Watiya navê Pegasus jî tê gotin ku navê Pegasus ji pêva Yewnanî Pegê tê ku wateya wê kanî an jî çavkanî. Yem Pegasus bûye semboleke berbelav di çanda popüler de di gelek pirtûk, filîm û lîstikan de cî digire. Em hemî dema zarok bin jî me hespeke bûyîşik dî di xeyalên xwe de diefirand ji xwe. Îja em ji vir berê xwe bidine destanên Kurdan ku yê li ser hespan belav bûne. Ez dixwazim derbasî wê bibim. Mînak, destana Siyabend û Xecê heye. Destana Dimdim heye. Ya Rostemê Zal heye, ya Memê Alan heye û her wekî din dirêj dibe diçe. Destana Siyabend Xwecê de di vê destanê de Siyabend xwediyê hespekê bi hêz e. Ew dema ku li ser hespê xwe diçe nêçîrê rastê xecê tê û evîndariya wan dest pê dike. Hesp di çîroka wan de wek hevalbendê siyabend tê dîtin û bi wî şiklî tim tê bilêvkirin. Di destana dimdim de Yanî ev destana dîrokî de Xanê Lebzêrîn li ser hespê xwe li dijî artêşa Şah Ebbasî Sefewî şer dike. Hesp di vir de semboleke hêz û berxwedanê ye. Dema em piçekî din derin hêla ber bi Îranê ve Rostemê Zal heye. Hespê Rostem Rexş navê wî Rexş e di gelek serpêhatiyan de rola sereke dilîze û ji xwediyê xwe re gelek caran jiyana xwediyê xwe diparêze. Memê Alan heye. Di destana wan e evîndariyê de navê hespê Memê Alan jî Bor e, rolek gelek girîng dilîze di evîna wan de. Bor hespekî bi hêz û dilsoz e ku di gelek rewşên zehmet, dijwar de alîkariya xwediyê xwe Meme Alan kiriye. Yani di van destanan dema em dinêrin hesp ne tenê wek heywanên siwariya tên dîtin. Lê her wiha wek heval, hevalbendên qehreman tên nîşandan. Gelek caran hesp û xwediyên xwe têkiliyeke taybet çêdikin û hesp dibe parçeyek ji nasnameya ew lehengan. Ez dema behs dikim ez xwe jî weke xwediyê hespeke bedew reş qîr û kihêl. Geleke kêfan bi ji hespan letê xwe bi wî şiklî xeyal dikim. Ez dixwazim bi taybet behsa bi kurtasî û bi hurgulîyan bêjim. Behsa du sê çîrokên destanî ji were bikim. Çîroka derwêş û hedban. Bi rastî ev geleke bandor li ser min kiribû. Derwêş kesekî oldar û rêwî bû.

Rojekê dema ku derwêş û hediman di rêwîtiya xwe de rastî komekê mirovên xirab tên, ew mirovan dixwazin ku hediman ji derwêş bistînin. Yanî wê hespê derwêş jê bistînin û şer dest pê dike. Têkiliya di navbera derwêş û hediman de jî ew qas xurt bû ku hediman bi tu awayî net hişt ku tu mirov nêzîkî wî bibe. Bes tenê derwêş dikarîbû nêzîkî biba. Li gor agahiyê ber destan tê gotin ku Hedban bi qasî xwediyê xwe jîr û hişyar bû. Ew dikarîbû xetereya hemiyan hês bike ku berî biqewimin û li gor wê her tim derwêş diparast. Di gelek rewşên dijwar de, di gelek bûyerên xerab de, di şer û pevçûnan de bijîriya xwe Tim derwêş diparast û jê rê vedikir. Di dawiya çîrokê de tê gotin ku têkiliya di navbera derwêş û hedban de weke mînaka dilsozî û dostaniyê di nava gel de belav dibe. Yani ji vê çîrokê jî em fêm dikin ku e, Hedbam û Darwêş bi rastî jî di nav têkiliya di navbera wan de ne weke ajalên ji rêzê û xwediyê ku wan yani siwarê wan ê ji rêzê ne. Ji xwe ez ne xelet bim Hedban û Darwêş di heman şerî de bi hev re hatine kuştin. Velhasıl e, xemgîn bû. Bi hev re hatine kuştine valin û ev gotina piçeke bandor li ser min kir. Ji xwe di nava hespan û swarê wan de tim têkiliyeke kûr heye. Yan gelek kesên xwedî hesp tim dibêjin ku dema xemgîniyek, e, nexweşiyek, nerehetiyek, E bê huzuriyek xwe sar me nîşan bide. Em dema bi hespên xwe re nêzîk bin, têkildar bin, ew vê yekê hêz dikin û bi awakî zimanê xwe nêzîkî me dibin. Weke ku dixwazin alîkariyê bikin, weke ku ji me fêm dikin tev digerin. Bi rastî gelek kes di derheqê hespan de ev tişta dibêje û ez bawerim jî wilo ye. Ya hizb çavê wan de xemgîniyeke kûr heye. Nizanim ez vê dibînim bi min wlotê lê ez dema li hespekê dinêrim çavê hespekê dinêrim ez xemgîniyeke dibînim. Xemgîniyeke kûr. Weke ku her tiştî fêm kirine yanî zanin jiyan çi ye, çi ji ku tê, wê ji ku here. Xemgîniya ew tişta di çavê wan de xwe nîşan dide. Ez dema li wan derim ez gelek xemgîn dibim, nizanim sedema wê çi ye, bi çi rengî ye. Velhasil çîrokeke din heye. Ez dixwazim behsa wê jî bikim. Çîroka hespê deqê ezmîn heye. Çîroka hespê Deqê Ezmîn li gor efsaneyê li ezmanan hek hespekî spî pir xweşik û pir bihêz e. Tê gotin ku Deqê Ezmîn xwediyê hêzên bi taybet e û dikare bifire. Her şev dema ku stêrk li ezman dibiriqin Deqê Ezmîn ji ezmanan dadikeve û li çolê diçêre. Tê gotin ku giya û avên ku ew dixwe û vedixwe jê re hêsên efsûnî yanî sêrbazî dide wî. Gelek kesên ku bihîstibûn kesê ku bikaribe wî hespî yanî hespê deqê ezmîn bigire dê wê bibe xwediyê hêz û zanîneke mezin. Her kes hewl didan ku wî bigirin lê berê deqê Ezmîn pir bilez û jîr bûye. Beriya ku kesik bikaribe nêzîkî bibe ew vedigeriya Ezmana. Dibêjin li rojekê xortekî jîr û wêrek biryar dide ku deqê Ezmîn bigire. Wî gelek şev li bendê dimîne, planan çêdike û derre û tê, welhasil Dawiyê de wî karib bi jîriya xwe nêzîkî deqê ezmîn bibe û destê xwe bigihêne hespê me yê efsanewî. Dema ku xort destê xwe dide ser deqê ezmîn tişteke ecêb diqewime jinişka ve roniyeke geş ji hesp derdikeve û her dew jî ber bi ezmanan difirin. Tê gotin ku ji wê rojê û pêve xort û deqê ezmîn bi hevle li ezmanan diçin û tên. Carna mirov dikarin di şevên sayî de roniya wan li ezmanan bibîne. Ev hemî destan û çîrok in. Rastiya wan yani rastiye di nava wan de çiqas rast çiqas nerast ev ji nikaşê re vekiriye. Ya ev çîrok di nava gel de wek semboleke hewldana mirova ji bo gihiştina zanîn û hêzên bilên tê dîtin. Her wiha ev giringiya hespan jî di çanda kurdî de û baweriya bi hebûna hêzên sêrbas di xwezayê de nîşan dide. Ez ê ji vir derbasî çîroka Hezretî Elî û hespê wî dildil bibim. Anî min van çîroka bi taybet hilbijart ev gelekî bi xweşiya min çûn û bana min kişandin. Hazretê Alî zavayê pêxemberê min Hazretî Muhammed aleyhissalatu vesselam bi weke ku hûn jî zanin xelîfeyê çarem yê Îslamê ye. Xwediyê hespeke taybet e navê wî Duldul. E, tê gotin ku ew hesp jî e, diyariyeke pêxemberê me e, ji Hazretê Alî re diyariya pêxemberê me bû. Li gor çîrokê Duldul ne hespêke asayî ye. Ew ji nîvê pêşîn hesp û ji nîvê paşîn hêştir bû. Rengê wî spî û ew xwedî hêz û jîrahî yek nedîtibûbû. Heya wê demê hespeke bi wî şiklî û hespeke ewqa bi hêz û jîr nehatiye dîtin. Duldul dikare bifire û mesafeyên dûr di demeke kurt de derbas bike. Ev taybetmendiyê Duldul bûn di gelek şerran de Duldul alîkariya Hezretî Alî kiriye û ew Hezretî Alî ji gelek xeteran, musîbetan û belayan parastiye. Yek ji nava çîrokên wan ê navdar dibêje ku carekê dema Hezretî Alî li ser Duldul siwar bû, dijminên wî xwestin êrîşî wî bikin lê Duldul bi lez bilind bû û firiya Û Hezretê Alî ji xeterê yê xelas kir. Û di çîrokeke din de jî ez nexelet bim tê gotin ku dema Hezretê Alî dixwest çemekî kûr derbas bike, Duldul bi qasî dirêjahiya xwe bilind bû û bi vî awayî Hezretê Alî karibû bi hêsanî çem derbas bike. Di nava gel de wê demê jî Duldul weke sembola dilsozî û hêzê dihat dîtin. Tê bawer kirin ku Dildilo heta dawiya jiyana Hezretê Alî li gel wî maye û piştî mirina wî jî tu kesî nikarîbûye Dildil bi kar bîne. Em vana gelekî mijarên balkêş in bi rastî nizanim mirov nikare ji bandora wan derkeve. Bes Belkî ew kas tesîrê li ser min dike, nizanim li ser wan dike nake. Lê hez bi rastî jî ajalên e, esîl in, gelekî bedew in. Ji zaroktiya min de xeyala min e, ez dixwazim hespeke min hebe, lê bes aîdî min be. Dema zarok bûm hespê bavê min hebû. Ez û birayê xwe me çend caran lê siwar dibû. Gelekî kêfan bi jê re da. Dema e, li pişta wî hespî siwar dibûm û ber bi bayê ve dibeziya birayê min li pêş bû ez li paş bûm. Ewxa bi xweşiya me diçû, ewxa aram dibûm. Bavê e, birayê min tim bi bertîla Min hespê siwar kir. Digot tu ev tişta bikî ez ê te li hespê siwar kim. Tu ev tişta bikî ez ê te li hespê siwar kim. Min jî her tiştî qebûl dikir û dipejirand wê demê. Ji wê demê pê ve qet li hespa siwar nebûm. Ez dikarim derfet heye ana ku siwar bim lê nexêr. Bes rojekê hespê min çê bibe û ez bibim xwediyê hespê xwe ez ê wê demê lê siwar bibim. Min gotiyanî bes gereke hespê min be. Min tabloyeke li oda xwe dayê çêkirin, xwe li ser hespekî daxêz kirin. Rastî geleke tabloyeke xweş û li gor dilê min çêbû. Min got dibe ku xeyala min zindî nebe, bes tabloyê de ez wê xeyalê zindî bikim. Dema ji xew şiyar dibim, ew tabloya li hember min e, Ez çavê xwe çar ve dikim ez vê tabloyê dibînim û dibêjim rojên xweş nêzin mizgîn rojekê tê bibî siwarê hespê xwe. Gelek gotinê pêşiyê me jî hene li ser hespan û siwarê wan. Weke ku ez bawerim hûn jî zanin li ber dilê hespan hespê herî şêrîn, hespê herî bi qîmet kihêl bû. Gelek gotin ji bo hespê kihêl gotine. Gotine ku hespê kihêl di binê mêrxasan de dibezin. Hespê kihêl qemçiyê li xwe nadixistin û her wekî din gelek tiştê din hene Heya pêşiya me gotineke wan heye gotinê ku hespêçê siwarê xwe baş nas dike. Yani ji vir em fêm dikin ku çima hesp û siwarê wan têkiliya navbera wan ew qas xurt e. Hesp bi rastî jî ajalê gelek şîrin û gelek fêm dikin tişta em bêjin. Velhasil Meme Alan jî gotinekê kiriye ku gelek bi xweşiya min tê ji bo Zînê gotiye, Bextê min û te rastî hev hatin li ser bozê rewa. Nivîseka min a derheh barê hespan de li Nuhev Medyayê heye bi navê Hesp û dîroka wan a qedîm. Min li vir jî van çend agahiyên min di vê podcastê de ragihandwe, min li wir jî nivîse. Ger hûn kesên ku

Hespê Riste Mêzan, Rexşê Belek, Hespê Mehmûd Begê Cizîrî, Secra, Hespê Bavê Lalo, Kovê, Hespê Emer Axayê Mîllî, Şemlan, Hespê Memê Alan, Bozê Rewan, Hespê Seymendê Selivî, Demmelqeran, Hespê Yadoyê Dimilî, Nîgar, Hespê Emînê Ehmed, Sîqal, Hespê Cembeliyê Kurê Mîrê Hekarî, Xemrevîn, Ez ji vê çîrokê jî gelek hez dikim. Lê min nexwest ez we aciz bikim. Behsa wê min vê hefteyê nekir lê careke din teqez ez ê wan jî bînim ser ziman. Bal hasıl ez bidomînim hespê Erdalê Zeynikê Gogerçîn, hespê Key Xusrev Şevdiz, hespê Elî Şêr Dundil, hespê Ferzende Beg Eznewêr, hespê Cemîlê Çeto Çalo. û dirêj dibe derre ev navnîş. Welhasil e, hêvî dikim ez di pêşerojê de bigiyê miradê xwe û hespeke min çê bibe û bes aydî min be. Ez e, wî ji azadiya wî e, neqetînim bi wî şiklî lê xwedî derkevim dixwazim. Û hêvî dikim erk û daxwazên wê ku di jiyanê de ji bo we her çi tiştê qenc û baş hebe, were hemberê we û were pêşiya we û jiyankirina wan bibe nesîbê we. Belê, dîsa hatim dawiya bernameya xwe. Ji bona we hefteyeke bi enerjiyek erênî, bi dilxweşî, bi dilsozî û bi qencî hêvî dikim. Me mottoya me çi ye?